no um avuxeni matsonga ma ka hina um i mister romantiki mfana wa marhanda um namuntlha hi ta vulavula hi bini mayengani the president ya nqambi leyi nga duma swinene ya nqambi leyi yi va ku na attitude yi na pride yi tlhela yi va yi ri na ku titshemba ka xin'wana na xin'wana lexi yi xi endlaka So nqambi ya hehe Benny Mayengani a yi le ku kumekeni ka ma-Facebook ene ka ma-Facebook hi laha Benny Mayengani a va teka ti-video va tshama va post-a kwalaya ka Facebook hi laha a n'wana na n'wana swi n'wi olovela ku a download-a that video a yi post-a ka ti-WhatsApp status na le ka ti-YouTube. a ti-video teto ti tala ku ti va kona after loko ya ta va post-ini hi kota ku hi analyse hi ku ya hi video ku beni mayengani a perform-a kwini kumbe beni mayengani u ri yini ya beni mayengani i ta humesa Easter leyiwa beni mayengani a nge humesi Easter leyiwa beni mayengani ni ta humesa hi December hi laha ka Facebook a hi kuma information mara currently a ku na information leyi hi yi kumaka ku sukusela kwale ka management ya yena. na kwalaya ka hi mayengani a ku na lexi hi xi kumaka as hi va hi ri ti-fan leswi hi tivaka swona ho tiva ku va le ku tirheni na Prince Rhangani na Joe Shirimani ku endla album ya vona so mara yi mani ni vula ni tiyisile ku as a sweswinyana Benny Mayengani a nga kona ka ka ma-Facebook na ku ta vula ku a nga le ku ti-promote-eni ka ka music wa yena ene ku na Mister Post. ku na psychology mi ta tsundzuka ku Mister Post i nqambi leyi compete-aka na Benny Mayengani loko swi ta ka music wa xigaza hi December Mister Post ku ve yena loyi a leader loyi a trend-a loyi a nga ba ti-hit loyi a hi cinisa ya so ene ka vo vambirhi swi ya hi ku i mani loyi a nga humesa album ya ku ba. Hinkwaswo va le ku compete-eni loko Benny Mayengani a yo humesa album ya ya ku ba ya ku tlula leyi ya Mister Post a nga yi ba hi December I don't think ku ri Mister Post attention leyi a nga yi kuma hi December a ta va a yi kumile so ka music swi ya hi ku sweswinyana u phikizana na mani hi rihi risimu leri ri phikizanaka na album ya wehe ku ze u album ya wena yi tikuma yi va yi nga humeleli most of this so hi le ku tweni ka ku vava as hi va hi ri ti-fan Cause hi van'wani lava a hi kota ku minkarhi yin'wani hi promote-a music wa yehe Benny Mayengani loko ye a ri ka Facebook loko a teka video a yi post-a a karhi a ri le ku perform-eni kumbe a kha a va a endla swilo swo karhi hi la ka ku na hina loko hi fane hi download-a ti-video letiya hi post-a ka ka ti-WhatsApp na ti-contact ta ku tala ku na van'wani a va tlangi music wa Xitsonga ma swi twisisa mara loko hi kha hi post-a la un'wana na un'wana la ku ta tiva more about Benny Mayengani. Hundzisisa swi tele leswi vanhu va tsakelaka ku va va swi tiva ku who is this guy hundzisisa i kumeka kwihi hundzisisa hi ndlela yaleyo that guy i va a ri le ku dumeni mara sweswinyana a nga le ku dumeni nkulukumba luya la ku i ni ta ku i le ku create-ni ka ku ye n'wini a ti wisa wo ti wisa timali ene swi sukela laha ka ku a va a ri na ku titshemba leswiya swa ngopfu ya beni ma yingani munhu u titshemba loko swi ta ka vuyimbeleri mara ku titshemba ka yena ku endla ku Ku n'wi yisa hansi sweswinyana like i lo create-eni ka ka fall down ya yehe sweswinyana because no ka ni nga tivi ku ku endleka yini at all because a nga kumeki ka ma-Facebook ene after loko album ya yena yi nga zangi yi reach-a la ye a lave kona cause we all know ku ri album ya Benny Mayengani a yi nga ri na that thing ya album leyi a yi nga bi. ya swi tika swi tika ngopfu a swi tika swi tika hi December swi tika swi tika a onhe ngopfu phosa ya Mister Post a xi onhini ha xi tikisini va Mister Post i tinqambi letiya ta ku minkarhi yin'wani loko va nga bangi va kota ku swi amukela u nga ti vutisa la i na malembe mangaki beni ma yi nga na card dominator ma swi twisisa. i na more than 10 years a kha dominate ka music wa xigaza se u hlayela ku mr post loko a kha dominate yi a ri kwini sweswo like eh, hi 2017 a nga humesanga beni mayengani i humese a ya humesa hi 2018 a ku ni va nyike chance a va yi tirhisanga sweswo lembe ra ku hela mr post xi yi kumile chance xi yi tirhisini loko xi yi tirhisini hi ye a nga ha la khumeka ka ti-social media like evuton'wini u nge tshami u kha u trend-a like this guy i ve ka music like u ze swi swi va swi ri na ten years u kha u trend-a it means ku ri u are a super star ma ma swi u are a super star ya ku vula ka nghoma ya wena leya ya Benny Mayengani a ku I'm a star. ma swi twisisa i like un'wana na un'wana wa swi tiva ku that guy i talented loko swi ta ka music wa xigaza mara sweswinyana a nga le ku kumekeni ka ti-social media hi mhaka ku album ya yena a yi zangi yi nga famba hi ndlela leyi a lave hi yona ene target ya ku pfala a ku ri ku pfala malambani ene malambani a ku ri risimu rin'wana ra ra ku pengisa vanhu like album leyi a yi ri kahle ngopfu ya malambani so ene target ya ya ku yi lava ku ta ba album leyi. yi nga ta tlula malambani ene malambani swi ta n'wi tekela nkarhi ku va a yi pfala ma swi twisisa so ni lava ku ta vula ntiyiso ni ku psychology na mister post loko vo fika va dzika va dzika hi easter swi ta va swi vula swin'wana ben mayengani ni nge vuli ni ku i ta wa mara swi ta va swi vula swin'wana swi ta va swi ri na meaning yo karhi. Minkarhi yin'wana loko hi hi analyze music hi vula nqambi hi ku nqambi yini yi wini kumbe mani mani i wini ni vona ingaku swi le ku dlayeni a swi le ku promoteni ka ma eka music wa xitsonga ma swi twisisa like eh, a ni swi rhandzi ngopfu ku vula ku nqambi yo karhi a yi swi koti ku vuma mara a hi va hlohleteleni vakulukumba lava va kha va hi tlangela music swi ya mahlweni swa tsakisa loko ku ri na competition ka music swa tsakisa loko hi vona va psychology na vona va lava ku ta humesa for easter like sweswo swi kombekisa yini na ku ka ka Xitsonga hi na voho vanhu lava va nga creative ma swi twisisa like just imagine ten years hinkwayo liya a yi kha hi famba yona i Benny Mayengani a kha a dominate ka yona i i i ti-artist tingaki leti Benny Mayengani a kha a compete na tona i titsongo i titsongo ma swi twisisa so loko va sa yi collage na vona va kha va ta va humesa.

Ni nga ku ka vona Benny Mayengani loko vo vona nkandziyiso lowuwa kumbe maybe va hetelela va teka xirilo xa hina ti-fan va xi tekela nhlokweni cause ha va need-a hi le ku va laveni ha va lava president like a ku na information leyi hi yi kumaka sweswinyana na Hlavu de Gupta a nga ha post-i nchumu hi Benny Mayengani swi vula yini sweswo swi vula yini ni ni endle yin'wani video ni ku Hlavu na Benny Mayengani swi nga ha endleka e swa vona swi va swi fike makumu hi ku ma swi tiva ku Benny Mayengani i nqambi liya ya ku a yi la ku tluriwa swi nga ha endleka ku va va n'wi tlurile hi December se i na ndlela yin'wana leyi a yi vonaka ku hi nga kota ku a yi tirhisa ku a kota ku yisa music wa yena emahlweni ma swi twisisa ya hi nqambi yin'wana Benny Mayengani yi na pride yi na attitude yi na arrogance like a yi la ku tluriwa ka music wa Xitsonga like yi tibyela ku ri hi yona yi kotaka ku yimbelela. yi ri one ya wa vula nkulukumba luya um eh, swi ri yini swinghoma swa vanghani va n'wina ni mi byerile ku um me ni kotaku ku yimbelela ni ri one va vona rito alero hi wo marito lama ma zaku mi yisa loyi ama a nga kumeki ka mafacebook so a hi subscribeni chanele yi kula matsonga ka hina inkomu